Vawiinni Mart ni sawm pariat sang hnih sawm hnih pakhat ni hian experience neih nan Experience nan ram basa ka lai a hei hetiang hi a dinhmun a ni hei hi lei a nia awi tha a bawng ti sawi vawi hnih kan check a a lu a lo lang a inchikua inchisawm vel atang hianin ti hian a tak a lo awm ta a ni. Basain mihring te leh ramsa te sanghal te ei tura Pathian ruahman a lo ni zia. Sangha zakua sawmruk bawr chho ka ṭuan Zoram khawvel hian chaw ah a ring a. Hetiang hian kan nu kan pa te khan an lo lai ngat ngat thin a ni. Hetiang hian an tu an fa te min lo chawm a. Hetiang Basra KZ khat ang vel leh buhfai no khat te an chum a, chu chu Babu te pawn tia an nei, pa deuh te chuan bal te nen pawn chum a ni. Bal chum tur nei lo khan buhfai no khat nen hetiang Basra hi an lo chum thin a, chu chu Babu tiin no rual chen chauhah an ring a ni. Chutiang chuanin Kan lai a, hei a hripa deuh te kei pawn kan la lai ngai nge lo a hripa deuh te Pu Laithana kan rawn a engkim ngai mi hrilh sia ti zia hle a ni. Hei hi kum sang hnih sawm pakua tak kha a ni a, ti hian a tak hi a ral vek a, Tualsang hnih sawm hnih a ti hian tak a rawn nei leh ta a. ti than. Hei hi June thla a hel vek ang a, August thla velah chuan a ral leh vek ang a. Heta tang hian hei, heta tang te hian tak a insiam leh dawn a ni. Tichuan heng zawng zawng hian ral vekah heta tang hian tak a ai lian zawkin a insiam leh dawn a ni. Chutiang chuan bus a pian zia ania, kum tin tuai ang deuhin kum tina tharin tian tak a siam a, hei. Hei thluang hnihin a kal a, heta chin hi chu a ei a tui lo va, ruak chauh a ten hmang a. Heta tang hian hei a var atang hianin a tui em em mai nen ti a ni. Chu chu vawinia kan laichin a, ka laih chakna rei tawh a, Nikum lama Covid nineteen a leng a, Basa te pawh kan lai mai thei tiin a bul ka zawng ka zawng a zawn dan ka thiam lo avangin hi ka lo vana a ka hmu a ti hian tlangvar a lo nih hnu hian kan lai a ni. A lai a hahthlak khawp mai a, tun hma phei chuan kan nu kan pa te chuan teh ah hian puan ten zar thin a. Petrol han thu pil lai tak hi a lang em. Hmm. Petrol han thu pil lai tak hi. Sakei te na se khi na ni. An lai hun lai khan sakei tam em awangin. Sakei te lo ma wangin. Sakei te na se khi na wangin. Ti hian puan an in zang hi a khi na ni. Chu tiang chuan in. Keini te meuh po hi basra a chawm len kan ni. Thangthar zawk ten an hriat loh avangin he ka basa laih hi hei ka rawn ti langa he ata tang hian a tawp hengin ka lai a. Tunah hian basa hi ka han phawi anga. Ti hian ka lai ral rai a ni. Ka ti chiak ang tih hi ka hlau khawp a kan mut de de ang e. Um ti hian thuang hnin a kal a ti hian a sei zawng hi hlam nga ni a tliak ta. Hei hei hei hi a tui tura nia. Hei hi kan nu kan pa tena chaw an lo siam. Hetiang hmanga an tlawm seilen hi kei ngei pawh ka ni awm e. Ka nu ka pa hian a chanchin an sawi thin a, hetiang hian thlawm hma te an lo siam a ni. Hetiang hian buhkham te pawh an lo tho thin a. Heng te hmang hian Zoram khawvel hi Sakha Zakua sawmruk atanga Sakha Zakua sawmruk pasarih vel, sawmruk pariat thleng te pawh khan, I Tram retheihna in Zoram khawpui, Zoram hmun tin thingtlang khua te a fang chhuak a, chaw ah hmang in hei hian kan lo sei lian a ni. Hmuh sit awm hle mahse hemi hmang hian he khawvel hi kan lo lua ve a ni. Mizoram thingtlang ami mai ni lo khawpui a pem te pawn tun ah hian an haider lui a nih lo chuan hemi hmang a sei lian hi tam tak khawpui a zuang lut hi an awm tawh a ni. tih thu vawiingnihah hian kan rawn tarlang a ni e, khawngahin min lo en sak theuh dawn nia.